Tiri pana zvirevo 11 tinokuchingamidzai zvakare hama vadiwa kuzvirongwa zvenyu bible pfupiso ndini wenyu umfundisi makiwa zvirevo 11 eh, ndo chimwe chezvikamu eh, chechikamu chechipiri kubva pachikamu chatakatanga nezuro chinotaura izvo zvakanaka chotaura zvakaipa saka chikamu chinodzidzisa eh, zvinhu zviviri ukaita zvakanaka izvi pane chinoitika wakaita zvakaipa pane, pane chinoitika zvakare saka ndichangonhonga apo nepapo pane zvandaona imi munogonawo kutarisa zvamaona chiyero chinonyengedzera chinonyangadza kuna jehovha asi kurema kwakakwana kunomufadza hei nyaya yezviyero ikai vamwe vanhu vanotengesa chingava chibage but vachirova migomo Eh, chimwe chinhu chiri kunzi eh, eh, i1 kg haisi 1 kg chimwe chiri kunzi i2 meters haisi 2 meters saka mwari vari kuti panapa ngatiregei kuyera tichinyepera tiri vanhu vamwari handidi kutaura nzvimbo dzimwe dzinoyerwa zvinhu zvisiri izvo unoona kuti vanhu vacho vakafanana kufanana chaiko pakunyepa mwari ngatibatsire chingwa chinge chinzi 700 grams asi hachisviki but vanhu vachitengesa nemari yechiyero ichocho ngatiregei kuyera zvisizvo tirege kubira vanhu pakuyera kwatinoita eh, eh, you know zvirevo inotaura pamusoro peinonzi practical wisdom haisi yewisdom yenjere dzekungoti but zvinhu zvinobatika zvekuraramika panyika ndo mabatikiro ari kuita zvinhu izvi munhu anenge achiita business but achiita zviyero zvekunyepa akasunga even chikero weight yake yaanenge achipimisa nayo akaisunga but achidaidzira zvidaidziro mwari ari kuti aa hatifariri munhu anoita zvinhu zvakadaro kwanzi navhesi 2 kana kuzvikudza kuchisvika kunyadziswa kwasvikawo maiona kai nyaya yekuzvikudza uri padhuze nekuzonyara Nyaya yekuzvitutumadza uchaderedzwa. Fuma haibatsiri chinhu nezuva rekutsamwa. Heyi, asi kururama kunorwira parufu. Mazviona ka, haugoni kuzomira nemari dzako kana Mwari akutonga. Umwe neumwe anofanira kumira nezvaakaita, kana zvakanaka kana zvakaipa. Kana vakarurama vachipfuurira mberi zvaka, zvakanaka, guta rinofara kwazvo. Ha? Vakarurama kana vachipfuurira mberi, guta rinofara kwazvo. Hei, kana vakaipa vachiparadzwa kunopururudzwa apa apa ndashamisika kuti vanhu vanofara kana va- vakanaka vachitonga muguta kana vachiindira kumberi but vakaipa kana vachinge vachiparadzwa vachifa kwanzi vanhu vanopururudza ndabva ndafunga kuti shuwa kana vanhu va kana uchinge wafa ivo vanhu vanochema here vachichema vachirevesa here kana kuti wafa wanaka ndongonzwa vanhu ah he was a unifier handisati ndambonzwa munhu anonzi haasi unifier vanhu vese vari kufa anga ari unifier asi apa mwari anachizwa ati aa anga asiri unifier munhu uyu kureva kuti chemiwa nevanhu vekuchechi wochemiwa nehama dzako wochemiwa pamaraini kana uchinge wafa unofamba ana makuhwa unobudisa zvakavanda asi une mwoyo wakatendeka unofukidza mhaka maiona kai Ivhesi ya 13 ngatiregei kuparadza zvimiro zvevamwe vanhu. Munhu une ngoni unoitira mweya wake zvakanaka, asi une tsitsi unotambudza nyama yake. Usine tsitsi hati manyei pavhesi ya 21 nekuda kwenguva yedu 21 inoti zvirokwazvo wakaipa haangakoni kurobwa iyo asi vana vakarurama vacharwirwa Vhesi 22 Sezvakaita chindori chendarama mumhino dzenguruve, ndizvo zvakaita mukadzi wakanaka kumeso usina kungwara. Vafana maona here kuti hauta hauroori maziso nekutsvuka haa unoroora kungwara kungwara chii kuziva jehovha saka zvimwe zvese zvauri kuona izvi maringi ari mumhino dzenguruve vese 24 mumwe uripo unoparadzira achiwedzerwa uye uriko unonyima zvaanofanira kupa asi achingo ach, uh, zvinongomushaisa kureva kuti tikapa mwari anotikomborera ndiwo pana chipavhurireka vhesi ya 25 chipavhuriro chakodzwa uye unodiridza uchadiridzwawo unonyima zviyo vanhu vachamutuka asi mikomborero ichava pamusoro eh, paunozvitengesa iyi nyaya yakazvimirirega yatingataura umwe musi muri kuona kuti pana pari kunzi Ngatiregei kunyima, ngatipei. Munhu unonyima neakaguta. Munhu anobva anyima naMwari wacho anomupa makomborero ekuti awane zvinhu izvozvo. Maona panapa kuti pane ishu yekuti vanhu ngatimbowanewo kamwe kanhu katinotengesa munguva iyoyi inoyi imboonawo chimwe chinhu chaunotengesawo kwete muviri ba eh, sell something pamba pako ngapawanikawo chimwe chinhu chaunotengesa you know usangogara zvakangooma unobva watoomegwa nemiromo inooma iyi Nokuti hapana chiripo. Uku zvinhu zvese zvikanguva zvokungotenga pasina uchaunotengesa zvakangooma. Ndiyo yataugwa panapa. Vhesi ya 31. Tarirai wakarurama uchapiwa mubayiro panyika. Ndoda wakaipa nomutadzi. Ndaidai. Wakarurama uchapiwa mubayiro panyika kwete kudenga. Panyika. Ndoda wakaipa nomutadzi. Kureva kuti pari kunzi panapa. wakarurama pano panyika mwari uchamukomborera mazviona ka and then yabva yazo ndoda kureva kuti wakaipa futi uchapiwa futi mubayiro kureva kuti pano panyika pane vanhu vachapiwa mubayiro wakaipa ane wake wakanaka ane wake kwete kudenga imbomirei kudenga kudenga tichainda tese tese panapa ndo pane nyaya handitobva pano chiinda kudenga Saka kana ipo pano ukasakomboregwa nekuti hausi kuita zvakanaka, usafunga kuti uchazonotsika ndarama wamudenga. Mwari ngaakubatsire ukwanise kuremekedza Mwari pane zvawapiwa. Mwari azive kuti wabata ndarama. Inzwa vanhu vaMwari, vanhu vese vanozviziva kuti makahora kunze kwaMwari chete. Mwari haambozivi kuti makahora. Vanhu vese vanoziva kuti mune mayusa, but Jehovha azvizive. Unongoendesa mabhondi kureva kuti kukomboregwa kwako kunotenderera pazvinhu zvisina maturo handisi kuti bhondi harina maturo but ndiri kuti ngatidzidzei kupawo mwari pane zvatawana izvozvo kana wawana bond mupe ukawana usa mupe ukawana pound indisa zvawapiwa namwari kuti mwari agoziva kuti uri kumurangarira ngatinamatei ishe tomutende emangwananano muri changamire muri mwari tinoshuvira kuti tirege kushayiwawo pano panyika tigozoshaiwa here nekudenga kwese tibatsirei baba mutiropafadze nemhuri dzedu mutibvise mukuomera pane zvatofanirwa kupa tizive kuti anenge apa uchakodzwa tikodzei baba musara baba ene mwanakomana neremweya mutsvene amen kana kuti anobata plus 263 772 204 766 mwari akomborerei tosangana pachisaoko chinotevera